Dagi Transworld Radio Monte Carlo. Msalxir fell-awen. Hat nnuba-nwen s teqbaylit. D lmasiḥ i d-innan. D nekkini kan ay d abrid d tidet d tudert. Ula d yiwen ur d-isas ɣer baba ala yis-i.
Zabur n Dawed. A tarwiḥt-iw, barek Sidi Ṛebbi, ayen akk yellan deg-i ad ibarek isem-is iqedsen. A tarwiḥt-iw barek Sidi Ṛebbi, ur tettu ara maḍi lxir-is. D netta i yeɛfun akk lbaṭel-ik, d netta i yesseḥluyen akk lehlakat-ik, d netta i yettselliken tudert-ik seg uẓekka, d netta i yettarran lǧuda d lḥenna d taɛmamt-ik, d netta i yesserwayan aqemmuc-ik s lxir, armi tettaweḍ temẓi-k am tin n yider. Sidi Ṛebbi yettak lḥeq d ṣṣwab i wid akk yuttuḍelmen.
D ifakraḍ wussan, aseggas-agi aqdim ad ifak. Amek yella useggas-agi? Ma tferḥeḍ deg-s, ma trebḥeḍ, Ma tufiḍ aseggas-agi yuqem, neɣ tjerbeḍ deg lɛatab d iɣilifen, smeḥsis kan i taḥkayt-nni d Seɛdiya i tt-id-yeɣren. Akken i d-teffeɣ Sidna Ɛisa ɣer ubrid, iwzul-d ɣur-s yiwen n bunadam iɣli ɣef tigcar zdat-s, inna-yas, A Ccix lɛali, acu i yi-ssefken ad t-xedmeɣ i wakken ara wexteɣ Tudert n dayem. Ɛisa inna-yas, Acuɣef i yi-teqqareḍ lɛali? Ur illi yiwen lɛali ḥaca Rebbi weḥd-s. Tsenneḍ lumur ur ttenkeḍt ara, ur tzennuḍ ara, ur tettakuḍt ara, ur teqqareḍt ara cchada n zzur, ur teturuḍt ara ula i yiwen, kaber baba-k d imma-k. Iǧaweb-it, A ccix, leḥwaǧ-nni i rkul ttbaɛeɣ-t-d si timẓin-inu. Imi t-ixẓer Ɛisa, iḥemmel-it, inna-yas, Txuṣ-ik yiwet lḥaǧa, ruḥ, zenz ayen i tesɛiḍ i rkul, sedeq-it i yigellilen, dɣa ad tesɛuḍ agerruj n yigenni, umbeɛd as-d tebɛ-iyi. Lameɛna iḥazen seg wawal-nni, iruḥ iḥazen, alaxaṭer isɛa aṭas n rrzeq.
Umbeɛd, tenna-tt wayyuren n useggas-agi, Naqel belli ila kra ar ixuṣṣen. Acu d wayen ar ixuṣṣen? Imgen d lehna, neɣ d leɛfu n ddnub, neɣ tafat ifeǧǧeǧen ɣef ubrid-nneɣ n kul ass. Yekteb-aɣ-d yiwen isem-is Ferḥaṭ, izdeɣ dagi deg Fransa, dɣa ijerreb aṭas n leḥwayeǧ. Yenna-aɣ-d deg tabrat-is amek ixuṣṣ-it ayen i s-ilaqen.
Isem-iw Ferhat, d aqbayli ula d nekkini. Zedɣeɣ deg Fransa, deg Marsilya. Imawlan-inu i yellan dagi i nselmen, tebɛen ddin-nsen. Deg wasmi i lliɣ d ameẓyan, baba akked yemma uqmen-iyi lqanun ɣef Ramaḍan-nsen, donc ɣef tazalit. Lameɛna ur iyi-ɛǧibent ara leḥwayeǧ-nni n ddin. Nekkini sɛiɣ rray-nniḍen. Ttedduɣ ɣer yimeddukal-nni n undir, Zuhur yid-sen xedmer ayen ur nesḥara, tikwal nettakur s tarbaḍt. Ibbas yenna-yi-d waḥed ameddakel, ma tesliḍ ɣef umkan-nni qqaren-as le club, ttruḥun ilemẓiyen dinna, eh, ma tebɣiḍ xas ad tedduḍ yid-i, ass n larebɛa i d-iteddun. Dduɣ yid-s, kecmeɣ ufiɣ kra n lemziyen, nellɛab mliḥ, nzuhu, nesdukli. Umbeɛd yiwen n urgaz isem-is Yeḥya yettmeslayen-aɣ-d ɣef Lmasiḥ. Yenna-d urgaz-nni, Ay ilemziyen, Sidna Ɛisa Lmasiḥ iḥimel-iken, immut ɣef ṣṣalib f'dnub, f'dnub-nwen, D netta i d-ttilin d ameslek neɣ ulac wayeḍ. Smeḥsiseɣ almi ifuk lehdur-nni, umbeɛd uɣaleɣ ufiɣ amdukal nniḍen iumi ḥkiɣ ayen yedran deg lklub. Nniɣ-as, Argaz-nni Yeḥya iḥka-yaɣ-d aṭas n leḥwayeǧ i y-iɛeǧben, lameɛna ameddakel-nni Taḥzay fell-i, yenna-d, Leḥwaǧ-nni i feddmeɣ i Lmasiḥ sbuḥulent, ur asen-smeḥsis ara. Imiren susmeɣ, lamana ur ttuɣ ara imeslayen-nni ɣef Lmasiḥ. Uɣaleɣ zuḥuɣ nekk d imdukal-inu am zik, xeddmeɣ ayen ur nesɛi ara nekk yid-sen. Yiwwas ṭṭfen-iyi Ijendarmiyen deg lpust d jir xmimeɣ ɣef aṭas n leḥwayeǧ. Mmektir ɣef wayen aɣ-d-yennan Yeḥya, argaz-nni. Cfiɣ belli yenn-iyi-d, Lmasiḥ yezmer kulci, yezmer ad ibeddel tudert-ik s lekmal, yezmer ad d-yefk lehna tameqqrat, a lxaṭi iḥemmel-ik. Uɣaleɣ d leɛqel-iw, nniɣ d iman-iw ad d-kkreɣ ad uɣaleɣ ɣer rgaz-nni. Ass n larebɛa umbeɛd uɣaleɣ dinna, ssmeḥ Sisar ɣef ayen i d-nnan Yeḥya. Mi ifuk leqraya, nettmeslay nekk yid-s lmud nesɛa. Ass-nni ufiɣ ayen i ixuṣṣen, qerbeɣ besseḥ ɣer Sidi Rebbi, ufiɣ leɛfu n ddnub, ul yuḥat iččur s lehna tameqqrat. Tteklaɣ f Lmasiḥ, tura ittili yid-i, ittɛawan-iyi g tikli-inu n kul ass.

Asmi i d-mlaleɣ u qebleɣ Sidi Rebbi di tudert-iw, mačči akken i aɣ-saɣen tannumi ad d-neqqar Sidna Ɛisa Lmasiḥ i Iṛumiyen, neɣ ad nettmuqul Sidi Rebbi am win ibeɛden fell-aɣ aṭas. Netta deg umkan-is, nekkni deg umukan-nneɣ. Lameɛna jerbeɣ aṭas n leḥwayeǧ yid-s, usineɣ ɛelmeɣ belli d Sidna Ɛisa i d tidet i d amsellek i mednuben i lekli. U yettwakteb deg wawal n Sidi Rebbi, D aseɛdi win umi yettwakkes xettu, Win umi yettwaɛfa ddnub, d aseɛdi umdan ɣef ur yeḥseb ara Sidi Ṛebbi lbaṭel, u di ṛṛuḥ-is ulac ddɣel. S wakagi, lluma yakk teḥwaǧ leɛfu d leslak. U yettwakteb daɣenni deg wawal n Sidi Ṛebbi, Aṭas n leɛtab i d amur n umcum, lameɛna Sidi Ṛebbi yeččur d lḥenna d ṛṛeḥma, ur ireffu ara bihfih, nniɛma d tidet ɛument ɣur-s, u win yetteklen fell-as tezzi-yas ṛṛeḥma-s.

Slam ameqqran fell-awen a widak i sellen. Nekk d azzayri, din i luleɣ, din i zedɣeɣ ar tura. Ḥemmleɣ tamurt-iw, lameɛna ẓriɣ Rebbi iḥemmel-iyi d takter-iw. Ẓriɣ llan widak ara yi-sseqsin amek Rebbi iḥemmel tamurt-nneɣ. Lukan ad nger iẓri Ar tektabt n Ṛebbi tin n mneqqar di tmurt-nneɣ, la Bible, ad nɣer, Ṛebbi iḥemmel ddunit, ɣef wakagi i d-iceggeɛ amsellek, akken s kra n win ara yumnen yis-s, ur ifennu ara maḍi, lameɛna ad yesɛu tudert n dayem. Xileɣ i yeheggan iman-nsen i wass aneggaru seg useggas ajdid ara yebdun i wakken ad zhun, ad sekren, ǧǧehlen s wayagi ara sen-iqeɛɛed useggas ara d-ilalen. Lameɛna nekkini ad wen-d-iniɣ mačči s wayagi ara iqeɛɛed. useggas lxaṭer ayagi jerbeɣ-t asmi lliɣ am kunwi ma tura ḥemdullah seg wasmi yesneɣ Rebbi Sidna Ɛisa Lmasiḥ ufiɣ lehna tameqqrant d anect-a i mennaɣ i kunwi yerna ẓriɣ ur ttendammayem ara Ǧǧet-tt ad kcem s ulawen-nwen ass-agi ibeɛd ara seg-wen. Atan zdat tewwurt n wulawen-nwen, yebɣa ad ken-isellek. Iwerrar lḥal qbel ad ken-ifat lḥal. Kenwi a isellen, kenwi. i yebɣan ad tettwasellkem ass-a, ẓallet yid-i. A Ṛebbi yellan deg yigenni-k, semmeḥ-aɣ ddnubat-nneɣ. Nebɣa ass-agi ad tkecmeḍ s ulawen-nneɣ, i wakken a ɣ-tesdizdgeḍ, a ɣ-d-tefkeḍ lehna. I useggas-agi ajdid a ibdun, ad tiliḍ yid-neɣ. Amin.
Tura ma tebɣam ad aɣ-tketbem, sutret abrid-agi, leḥsab n wussan, le calendrier 87.